Min bi bîr bînin. Ez ê jî we bi bîr bînim. Şikrê min bikin, nankoriyê nekin. Geliyên îman anîne. Hûn bi sebr û nimêjê alîkariyê bixwazin, bêguman Allah bi sebirdaran re ye. Ji wanên di riyê Allah de tên kuştin re nebêjin mirîne. Nexêr ew sax in lê belê hûn bîr nabin. Bi rastî em ê bi hinek tirs, birçîbûn, kêmkirina mal û canan û fêkiyan ve biceribînin. mizginê bide sebirdaran. Evên gava musîbetek tê serê van dibêjin, Bêguman em ên Allah in, em ê li wî wegerin. Ên ku rehmet û mexfîreta Allah li ser wan e, ew bi xwe ne, ew bi xwe jî li ser riya rast in. Bêguman Sefa û Merve ji nîşanên Allah in, kesê bi qista hecê yan umreyê Beytê ziyarêt bike, tu zerar jê re nîne ku herduyan jî tewaf bike. Kesê ji dilê xwe qenciyeke bike Allah wê Allah wê helbet qebûl bike û bi ya tê kirin jî baş dizanin. Bi rastî piştî me di kitêbê de delîlên eşkere û rêberiya riya rast ji mirovan re daxuyandine. Allah lanetê li vanên ku wê we dişêrin tîne. yên lanetê tînin jî lanetê li wan tînin. Lê yên tobe dikin, xwe sererast dikin û rastiyê diyar dikin, ne tê de ez ê tobeya wan qebûl bikim. Bêguman dile wan ê pir tobeyan qebûl dike ez im. Bêguman ev ên bûne kafir û kafir mirine, lanete Allah, melaîketa û hemû însanan li ser van bi xwe ye. Wê ebedî tê de bimînin. Ezabê van sivik jî nabe û li van nayê nêrîn jî. Xwedayê we Xwedayekî yek e, ji wî pê we tu xweda nîne, Rehman û Rehîm Rehman û Rehîm e ew. Bêguman di xulûqandina asîmanan û erdê de, di li peyhevhatina şev û rojê de, di keştiyên ku bi tiştên feyde dide însanan di deryayê de diherikin û diçin de, di ava ku Allah ji asîmana daxistiye de û erd jî piştî mirina wî pê sax kiriye û ji her jîndarî tê de belav kiriye de, di tevgera bayan de û di ewrên di navbera asîman û erdê de, hazir jî ji bo qewmekî ku fehm dikin gelek ayet hene. Hinek mirov jî ji xeynî Allah jê re himtayan çêdikin û çawa ji Allah hez dikin ji wan jî wisa hez dikin. Ên îman anîne ji Allah bêhtir hez dikin. Xwezî evên zulm li xwe kirine. Wek gava ku ew ezeb dibînin bizanibûna ku bêguman hêz hemû ya Allah e û teqez ezabê Allah pir dijwar e. Gava yên têne şopandin ji yên wan dişopînin xwe bêrî dikin ew hemû wê ezab bibînin û hemû eleqeya di navbera wan de jî wê biqete. Wê gavê yên dane pey wan dê bibêjin, Xwezî ji bo me carekî din wegere dinyayê hebûye. Çawa wan xwe ji me re bêrî kirin, me yê jî xwe ji wan bêrî bikira. Bi vî avayî Allah emelên wanên ku sebebên kûl û keder û poşmaniya wan in, şanî wan dide. Ev ji agir hev derdikevin. Gelê mirovan, hûn ji tiştên li ser rûya erdê yên helal û xweş bixwin. Nebî nebî, hûn nedin pey şopên şêtan, bêguman ew ji we re dijminek eşkere ye. Ew sirf xerabî yê, bê fedîtî yê û ji bo ku hûn di heqê Allah de jî tiştên ku hûn pê nizanin bibêjin, fermî we dike. Gava ji wan re tê gotin, Hûn bidin pey tiştê Allah daxistiye. Dibêjin na, em ê bidin du tiştên ku me bavanê xwe li ser dîtine. Ma ger bavanên van ji tu tiştî fehm nekiribûn û ne li ser rîya rast bin jî? Mînaka yên bi israr înkar dikin wek mînaka wî kesî ye ku diqîre û ji qejewajê pê ve tiştekî din nabihîze. Ker in, lal in û kor in, lewra ew nafikirin. Gel yên îmana nîne, hûn ji rizqê helal û xweş ê ku me daye we bixwin, eger birra hûn tenê Allah dihebînin, şikrê wî bikin. Bêguman wî berate, xwîn, goştê berêz û heyvana ji xeynê Allah li ser navê hinên din hatiye şerjêkirin, li we heram kiriye. Lê kesê mecbûr bibe bê têrxwarin û destdirêjî bi qasî ku ji birçîna nemire jê bixwe, guneh jê re nîne. Bêguman Allah xefûr e, û Rehîm e. Jixwe yên tiştê Allah ji kitebê daxistiye, wedişêrin û bi bihakê hindik difiroşin, ev bi xwe di zikên xwe de ji agir pê ve tiştekî din naxwin, Allah roja qiyametê bi van re napeyive û van ji gunehan jî paqij nake, ezabê ki bijan ji wan re heye. Yên delalet bi hîdayetê ezab jî bi mexfiretê kirrîne ew bi xwe ne. Ew li hemberî agir çiqas bisebirin. Ew helbet ji ber ku Allah kitêb bi heqî daxistiye, ewên di heqê kitêbê de bi hew ketine. Ew di gengeşiyeke pir dûrî heqiyê de ne. Qencî ne ev e ku hûn berê xwe bidin rojhilat û rojawa. Lê belê qencî ev e ku mirov bi Allah, roja axretê, melaîketan, kitêban û pêxemberan îmanê bîne. Tevlî ku ji mal hez dike jî ji bo qayîliyê Allah malê xwe bide merîvên xwe. Yetîman û xizanan rêviyan parçekan û ji bo azadiya dîlan meriv nimêj bike û zekatê bide. Gava soz da jî soza xwe bi cî bîne û di xizaniyê, nexweşî û cengê de jî sebir bike. Ên rast û xwedî teqwa ev bi xwe ne. Gelê mumînan derbarê kuştiyan de çi qisas li ser we hatiye ferzkirin? Azad bi azad e, kole bi kole ye, jin bi jinê ye. Lê kesê ji aliyê weliyê ye ku hatiye kuştin tiştek jê re bê efû kirin. Êdî divê ku bi urfê bikin û ji qatil re jî lazim e bi xweşî xwînekî bide. Ew barsivkahiyek û rehmetek ji perwerdekarê we ye. Êdî piştê wê wê efû kirine, kî ji hedê xwe derkeve, êrîş bike, ezebikî bi êş jê re heye. Gelî yên bihiş di qisasê de ji bo we jiyan heye. Hêwî dibe hûn xwe biparêzin. Gawa yek ji we têkeve ber mirinê û malekî li dû xwe bihêle, bi avayekî minasib ji bo dê û bav û meriviyan xwe wesiyetkirin li ser we ferz e. Ew li ser yên xwe jî xwe ji tiştên ku Xweda Xweda pê ne qayle diparêzin heqek e. Kesê piştê ku ew wesiyet bihîst û wê biguherîne gunehê wê tenê di stûyê yê ku wê diguherîne de ye. Bêguman Allah her tiştî dibîze û bi her tiştî baş dizane. Kesê ji neheqî yan jî ji gunehkariyê, ji gunehkeriyayê wesiyet dike bitirse, ew jî rabe wan li hev bîne, tu gunehjêre nîne. Bêguman Allah Xefûr û Rehîm e. Gelê mumînan rojî wekî ku li umetên beriya we ferz bûye li we jî ferz bûye. Hevî dibe ku hûn xwe ji neqayîliya Allah biparêzin. Çend çend rojên bijimar in, kî ji we nexweş yan jî rêwî be, bila bi qasî rojên ku xwariyê di rojê din de bigire. Yên dikaribin jî divê ku bi qasî têrxwarina belangezekî fidyeyekê bidin. Kê ji dil û can pirtir bide ji bo vî ew çêtir e. Ger hûn bizanibin helbet rojêgirtina we ji we re bi xêrtir e. Meha Remazanê ya ku Quran tê de hatiye nazilkirin ji bo mirovan rêber e. Ji rêberî û hewcudakirina heq û batilê ayetên eşkere ne. Kesê ku bigihêje wê mehê, bila wê mehê rojê bigire. Kesê nexweş an rêvî be bila bi qasî rojên xwariyê de xwariye di rojên din de rojê bigire. Allah rehetiya we dixwaze, zehmetiya we naxwaze. Ew dixwaze ku hûn ji marê temam bikin û ji bo ku riya rast bi ber vexistiyê jî Wî mezin bidêrin. Hevî dibe ku hûn şikir bikin. Gava evdên min, min ji te bipirsin, bêguman ez pir nêzî van im. Gava yê gazî min bike jî, ez gaziyê wî qebûl dikim bila ew jî gaziya min qebûl bikin û baveriyê bi min bînin. da ku ew bi ser riya rast bikevin. Di şeva rojê de çûna cem jinên we ji bo we helal bûye. Ew ji we re cil in. Hûn jî ji wan re cil in. Allah dizanibû ku hûn ê bi xwe nikaribin û herin cem wan. Seba wê tobeya we qebûl kir û di we bihûrî. Ji niha pê we, herin cem jinên xwe û tiştê Allah ji we re nivîsiye bixwazin. Heya şeweqê heya wextê şefeqê, heya ku ronahiya şefeqê ji tarîtiya şevê ji we re xuyar dibe. Hûn bixwin û wexwin. Paşê rojiyê heya êvarê temam bikin. Eger hûn ji bo xewlê îtikafê di mizgefta de bin, Nêzî jinên xwe nebin. Ev sînorê Allah e, nêzî wan nebin. Bi vî avayî Allah ayetên xwe ji mirovan re diyar dike. Hêvî dibe ku ew ji nerazîbûniya Xwede xwe biparêze. biparêzin. Hûn di nav xwe de malê hew bi neheqî nexwin û ji bo ku hûn malê hinek mirovan bi gunehkarî bixwin, bi zanîn mal nedin hakîman. Ew hîvan ji te dipirsin, Tu bibêje, ev ji bo mirovan û bi taybetî jî ji hecî re pîvanên wext in. Qencî ne ev e ku hûn di baş xaniyan re bên têkevin van. Lê belê qencî tevgera wî kesî ku ji tiştên qayliya Xwedê pê nîne, xwe diparêze. Di deriyên wan re têkevin malan. Hûn xwe ji tiştên ku qayîliya Xwedê pê tune ye biparêzin, hêvî dibe hûn xelas bibin. Hûn diriyê Allah de li dijî wanên ku bi we re şer dikin, şer bikin. Zînhar zêde neçin, bêguman Allah ji yên ji hedê xwe derdikevin hez nake. Hûn li ku rastî wan bên, wan bikujin û ji ciyê ku wan wejê derxistiye hûn jî wan derxin. Fitne ji kuştinê dijwartir e. Heya ew li mizgefta Heramê bi we re şer nekin, hûn bi van re şer nekin. Lê ger ew bi we re şer bikin, hûn jî bi wan re şer bikin. Cezayê kafiran wiha ye. Ger ew dew jê berdin bêguman Allah xefûr e, xefûr û rehîm e. Heya ku fitne nemîne û dîn tenê bibe yê Allah, hûn bi van re şer bikin, eger dew jê berdin êdî dijminayî tenê li dijî zaliman e. Meha heram bi meha heramê ye, rûmetî jî li hemberê rûmetiyê rûmetiyê ye. Êdî kî te'deyê li xwe li we bike, hûn jî bi qasî te'deya ku wan li we kiriye, te'deyê li wan bikin. Hûn xwe ji Allah biparêzin û bizanibin ku Allah bi yên xwe diparêzin re ye. Hûn di riyê Allah de înfaq bikin û bi destên xwe xwe navêjin xeterê. Qenciyê bikin, bêguman Allah ji ên qenciyê dikin hez dike. Hec û umre ji Allaha tekûz bikin. Eger hûn ji hec û umreyê bên men'kirin, ji tarişên ku dibin qurban kîjan hêsan be wê bişînin. Heya qurban na negihêje ciyê xwe serê xwe kûr nekin. Lê kî ji we nexweş be yan jî serêşiyek pê re hebe fîdyeyek jê re pêvist e. Divê ku ji bedelê we rojî bigire. Yan sedeqeyek bide û yan jî qurbanekî ser jê bike. Gava hûn ewle bibin ê bixwaze heya rojên hecê qîma xwe bi umrê bîne. Divê ku ji tarîşên dibin qurban kîjan hêsan be wê bike gorî. Kesê peyda neke divê sê rojan li hecê heft rojan ji gava vegere mala xwe rojiyê bigire. Ev deh rojên tekûz tekûz in. Ev ji bo van kesên ku ehlên wî li mizgefta heramê û li derdora vê rûnan in. Xwe ji Allah biparêzin, bizanibin ku bêguman azibê Allah dijwar e. Hec mehên malûm in. Kesê di van mehan de têkeve rêya hecê divê bizanibe ku têkiliya cinsî gunehkarî, gengêşî û pêvçûn di hecê de nîne. Hûn çi xêrê bikin Allah pê dizane. Qûtê xwe amade bikin bêguman qûtê herî rind teqwa ye. Gelî yên bihiş xwe ji bêemriya min biparêzin. Eger di mevsima hecê de hûn bazirganiyê bikin û fezl û kerema Xwedayê xwe bixwazin ji we re guneh nîne. Gava hûn tev bi hew re ji Erafetê daketin li ser li Meş'arîl Heramê Allah bi pîr bînin. Wekî Xweda şanî we daye. Hûn wî bi bîr bînin, bi rastî jî beriya ku ew riya rast bi ber ve bixe. Hûn ji ehlê delaletê bûn. Paşê ji ciyê ku meriv bi hev re mîna lehiyê jî diherikin, jê diherikin. Hûn jî biherikin, ji Allah bexşandinê bixwazin, bêguman Allah Xefûr û Rehîm e. Gava ve îbadeta xwe ya hecê qedand. Mîna ku ve wextekî bawenên xwe bi bîr danî jê hîn bêhtir Allah bi bîr bînin. Hin meriv dibêjin Rebbê me para me li dinyayê bide me. Tu nesîbê wî di axirêtê de nîne. Hin ji wan jî dibêjin Perwerdekarê me li dinyayê ji qenciyê li axirêtê jî qenciyê bide me û ji ezabê agir biparêze. Ev bi xwe ji tiştên wan bi dest xistine xwediyê parek mezin in. Allah hesaban pir zû dibîne.